Ул милләтне, динебезне спорт белән бәйләп бергә алып барырга, яшьләрне шунда тартырга омтылган бер җегетебез иде. Бик яхшы, отзывчивый бөтен яктан. Авылда кем белән генә аралашсаң да, Ренат турында әнә шулай җылы истәлекләр белән уртаклашты. Ходай аңа кешеләрне ярату хисендә, оештыру сәләтендә бер дә кызганмаган. Яшьләрен спортка тарта иде инде. Ул безне яшь вакытта әйдән бөтенебезне кыскырып команда зыеп җөри иде инде. Адиагыз әле командага кеше җитми бит безнең ди. Хәзер менә уже үсеп җиткәс ул намазга да басты. Безне пятница саен һаман адиагыз җигетләр җомага, җомага дип безне җомага алып бара иде ул. Вакыт тән ярасын төзәтсә дә, йөрәк ярасын һич кенә дә савыктырмый, аеруча ана йөрәген. Ринатның әнисе, Элек фотоальбомны елга бер тапкыр алып карасам, хәзер көнгә берничә тапкыр кулга алам, ди. Карарга бик авыр миңа. Безнең белән яши иде, ике кызы үсеп килә иде. Менә шулай безнең тәкъдиргә менә шулай язды. Балачак искә төшә. Болай вакытта да альбомны алмасам да, менә аның, ул минем белән яши. Ринат гаиләдә беренче бала булып дөньяга килә. Исемне аңа әтисе таба. Ул йөз елында тулы дип, 88 нче елны туды, октябрь аенда, җигермесендә октябрьда. Шул елны как раз Ренат Ибрагимович Дасаевка Лучший вратарь мира бирделәр. Вот чынарда мин үземне спорт белән связаны, спорт белән эшләгәнгә күрә, шул исемне сайлап алдым, Ренат исемен сайлап алдым. Ренатның әтисе Фидаил институт тәманлаганнан соң авыл мәктәбендә физкультура укыта. Шуңа күрә гаиләдә спорт һәрчак беренче урында була. Бүген Казанда яшәүче кеше кызлары Ләйсән дә, спорт мастерына кандидат. Гомумән, Ләйсән дә, Ринат та, мәктәптә укытучы әти-әниләренә беркайчан кызыллык китермиләр. Ул мәктәптә укыганда да бик каты яхшы укый иде. Шулай ук мәктәптә укыганда спорт ярышларында, Мони соревнованиелар баскетбол буенчамы, волейбол буенчамы уйнап, аның командалары именно ул булганда гына командада шул Урмай мәктәбендә укыды, аларның шул класс, шул группалар мәктәп, район ярышларында урыннар яхшы лаеклы урыннар алып кайтә иде. Ренат Фидаил абыйның
эшләрен чынга ашырды, спорт белән шөгыльләнү буенча ди. Аннары соң әнәсенең дин юлын дәвам итте Альмир апаның. Үзенең шундый кыска гомерендә дә ул шундый эшләр эшләп калдырды. Алагаш кыр соңгы елларда спорт сөючеләр өчен зур мөмкинлекләр ачылды. Хәзер кечкенә генә район үзәкләрендә дә йөзү бассейннары, боз сарайлары һәм спорт комплекслары эшләп тора. Сабый чагыннан ук спорт белән шөгыльләнергә яраткан Ринат моннан ун ел элек район үзәгендә Гөбенә дигән спорт комплексы ачылгач сөенеп бетә алмый. Ул һәр көнне дуслары һәм урамдаш малайлары белән әлеге спорт комплексына килеп, спорт белән шөгыльләнә башлый һәм волейбол командасы оештырып, Ярышларда катнашырга, әзерләнергә йөри. Әйе, алар үзләренең волейбол командасы белән кайларда гына ярышларда катнашмыйлар һәм җиңү яулыйлар. Сабый чакта алган чыныгу үз нәтиҗәләрен бирә шул. Үзем мәктәптә эшләгән вакытта ул кечке кечерәк эт яшеннән үк ул керә иде минем белән мәктәпкә. Анар анарда туп ләгә иде, тупка ләгеп, егылып торып иде. Вот шулай спортка кереп китте ул, әкетен-әкетен генә. Аннары син үзе зур зур классларда вакытында, кечерәк дин вакытында, бишенче класслар вакыт мин аны сборная школадан алып, республикага хәтәр җитте кечерәк школ командалар белән йөрдек, командалар белән. Урмай авыл җирлегенең волейбол командасының капитаны иде. Аның җитәкчелегендә аның командасы күп ярышларда катнашты һәм призовой урыннар алды. Ринат истәлегенә уздырылучы бүгенге турнирда республиканың дистәдән артык командасы катнашты. Аны ачу тантанасында республиканың Дәүләт Советы депутаты Петр Краснов чыгыш ясап, Әлеге турнирны Чуашстандагы спорт чаралар планына кертеп, аны ел саен уздыру тәкъдимен әйтте. Турнир стал традиционным, регулярным, ежегодным. Я думаю, я уверен уже, что таковым он будет. Ринат Рәхимҗанов истәлегенә узучы беренче республика турнирында Чабаксардан Спартак Исаково командасына тиңнәр табылмады. Оештыручылар әлеге турнирга киләчәктә Идел буе төбәкләреннән дә командаларны чакырырга килештеләр. Чувашстанның Комсомол районыннан Рамис Сафин татарлар.